Yɛda Nana Nyankopɔn ase ɛnɛ anɔpa yi. Mewɔ awerɛhyɛmu sɛ ɔdɔ kɛse a da biara ɔda no adi kyerɛ me ne wo mmienu no nti, wo ne abusuafoɔ no nyinaa mo ho yɛ. Tweediampɔn Nana Nyankopɔn w'anim ne w'akyiri obiara nni hɔ, wo so, wo yɛ kɛseɛ. Na yɛbɛsua adeɛ kakra na yɛn nso yɛ yɛ yɛatumi ama yɛn ani ada hɔ wɔ nneɛma a atwa yɛn ho ahyia ho ate aseɛ na yɛatumi asom yɛn Bɔfo. Me tiri mu po nyinaa a mede yɛ saa teachings yi every day ɛne sɛ mepɛ sɛ wo nso wotumi hunu the way a nneɛma ɛkorɔ na wo nso woatumi asom wo Bɔfo ate aseɛ sɛ ɛbɛyɛ a wo nso no wo ho nyɛ dɛ ɛnkyere wo ɛhɛn. Na ɛnnɛ mebɛkyerɛkyerɛ adeɛ bi mu akyerɛ wo about the number, the meaning of number 33. in in occultism wate aseɛ occultism foɔ no number thirty three no ɛyɛ number bi a wɔn nfa ni agorɔ mebekyerɛkyerɛ mu akyerɛ wo na wɔn nso atumi ama wɔn ani ada hɔ ɔho na yɛbɛ yɛntumi nka thirty three ho asɛm wɔ abira yɛnka three nti yɛbɛ start afiri three sɛ yɛka sɛ number yɛka sɛ three a three gyina hɔ ma trinity Wate ase? Tre gyina hɔ ma Trinity. Ɛna mɛdi kan akyerɛ mu sɛ nnipa bi a wɔwɔ asase yi so no, woyɛ mmiɛnsa. Wate aseɛ? Na deɛ ɛteɛ nie, ɛdi kan, woyɛ dɔteɛ. Ɛdɔteɛ wei sei na yɛbɛsie no wɔ fam no. Nti na obiara wu a, yɛkɔsie no wɔ fam na yɛmfa obiara funu mfa ewiem da no. Wate aseɛ? Fine. Ɛna wo san yɛ mframa san ka wo ho. Nti na yɛ home no. Obiara ni hɔ a yɛ, yɛ, sɛ, sɛ yɛde wo hyɛ dan bi mu ne yɛ lɔɔke no na sɛ wontumi nhome a, wobɛwu. Wate aseɛ? Na kyɛ sɛ mframa nso ka wo ho. Ɛma, ɛno, ɛno yɛ number two. Ɛnna deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa nso yɛ ɔkra a ɛteɛ mu no. Ɛyɛ yɛn ankasa honhom a ɛteɛ mu. Wate aseɛ? Saa, ɛno no na, saa spirit no a ɛwɔ yɛn mu no na ɛnwuo no, ɛno na woyɛ dɛn? O, ɛbɛkɔ akɔ give wo account wɔ wo Bɔfoɔ no hɔ no. Nti wokɔ Ecclesiastes chapter twelve verse seven a, wɔse nnipadua wei sei deɛ ɛbɛkɔ fam, ɛfiri sɛ ɛda a wobɛwuo no na na Nyankopɔn bɛgye ne home. Wɔse Ɔno na ɛde home no maa Adam Wate aseɛ? Yɛhwɛ Bible no mu wɔ Genesis a, wɔse wɔhuu nkwa home guu ne mu maa nnipa bɛyɛɛ ɔkra teasefoɔ. Enti na kyerɛ sɛ nnipa dasani a wɔte asase yi so no, before sɛ nkwa home no reba abɛgu wo mu no, na woyɛ ɔkra a ɛne ɛdɔteɛ. Wate aseɛ? Nti nkwa home no bɛgu yɛn mu ne ɛbɛyɛɛ ɔkra teasefoɔ. Nti sɛ yɛwo abɔfra wɔ hospital na ɔntumi nyɛ dɛn? Ɛnsu anaasɛ ɔntumi nkeka ne ho a, yɛyɛ dɛn? Yɛtwa no to. Yɛtwa no to a, afei deɛ ɛnam sɛ ɛyɛ ne ya no nti no, ɔstate sɛ ɔresu a, na watake mframa. Na afei deɛ yɛhu sɛ abɔfra no, ɔno nso ɔyɛ dɛn? Ɔka yɛn ho. Ɛhɛn. Enti tre gyina hɔ ma Trinity. Na saa Trinity wei sɛ yi, ɛno mu na wobɛ New Testament no mu a, wɔn nso aba abɛpɔlu to no a ɛno nti no, madi kan akyerɛ mu sɛ New Testament no yɛ Freemasonfoɔ agenda a wɔde ba abɛcontrol wiase. Enti na wɔ'creatii saa adeɛ no, ɛne Qur'aan nyinaa. W'ate aseɛ? Na deɛ ɛteɛ ne sɛ, enti woba Genesis hɔ a, na ɛho nhia ma sɛ sɛ wɔn change change stories no bi wɔ hɔ. Enti baabi wɔ hɔ a wɔ'bɛka kyerɛ wo sɛ, Na Nyankopɔn kaa sɛ momma yɛmmɔ onipa. W'ate aseɛ? But through out the prophets no, Isaiah nom nyinaa ma yɛ'te aseɛ sɛ, Nyankopɔn se ɛyɛ Ɔno nkutoo na ɛbɔɔ ɔsoro ne asaase, na na N'anim ne N'akyi obiara nni hɔ. Ate aseɛ? Enti, ɛnam nneɛma a wɔpɛ sɛ wɔde New Testament no yɛ nti no, ɛho bɛhia ma sɛ sɛ wɔkyɛngye stories no bi wɔ Old Testament no mu, in the beginning. Wate aseɛ? Na wɔn, ɔ, ɛ, atumi afete agenda bi wɔ New Testament. Enti, wobɛ New Testament no mu na sɛ wɔka Trinity a, wɔse Jesus Christ, ɛ, God and, um, and the holy spirit wate ase that is nipa bi a yɛ honhom nti nipa bi a ɔbɔ abrabɔ kronkron no nso yɛ honhom kronkron wɔn akyɛ sɛ adeɛ ɛwɔ mu no yɛ a n'akyɛ sɛ wobɔ kronkron abrabɔ nti n'akyɛ sɛ wɔn nso wɔyɛ kronkron nti na wɔsɛ mom yɛnyɛ kronkron ma awurade ɔn sɛ da bi a kasa a wɔn proclaim na na nyankopɔn message a wɔn kyerɛ sɛ mom ayɛnyɛ kronkron ma awurade Ɛhɛn, enti na ɛno nso ɛno no. Enti obi obi biara bɛtumi apeke ne nɔmba, na nɔmba a ɔno ɔbɛyɛ dɛ, yɛbɔ bɔɔl ne adeade, da bi wɔ hɔ a yɛkɔtenetene yɛn apɔ mu, obiara bɛtumi apeke nɔmba a ɔpɛ. But yɛwɔ nɔmba bi wɔ hɔ a ebia wobɛpekeɛ no wonte aseɛ. Sɛ wonim dada a, that is fine. But yɛwɔ nkorɔfoɔ bi wɔ hɔ a wɔpeke nɔmba bi because sɛ they know what the number mean to them. Wate aseɛ? Wɔnim, me sei sɛ mepeke three na metwerɛ three gu me gyesi akyi a, Mepɛ sɛ mekyerɛ mo sɛ egyina hɔnom ma me a menam hɔ no meyɛ Trinity. Edi kan meyɛ dɔteɛ. Wate aseɛ? Ɛna mesan nso yɛ dɛn? Ɛyɛ mframa ka me ho. That is the second thing. Ɛna mesan yɛ ɔkra. Nti na ɛno nso no no. But obiara nso pɛke ne nɔmba. But eh, Freemasonfoɔ nso, wɔn nɔmba a wɔmfa nni agorɔ yɛ thirty three. Ɛna mɛba bɛkyire mu akyerɛ wo nnɛ na wo nso ama w'ani ayɛ dɛ ada wo. Yɛka sɛ free masonfoɔ a, wɔn wɔn yɛ occultismfoɔ. Wɔn redaadaa yɛn. Wɔn pɛ sɛ wɔn fɔɔ so ara yɛ dɛn? Polish nneɛma na nneɛma no bɛyɛ yɛn fɛ. But yɛ yɛ mpɛ sɛ mo te aseɛ sɛ ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ wɔn yɛ Luciferians. Wate aseɛ? The ɛ ɛ ne tiri ankasa ankasa ankasa ankasa modern day free mason no ne tiri ankasa ankasa startee in the year 1801 ɛwɔ America. Wate aseɛ? A wɔn a wɔde stateɛ no, wɔn nimdeɛ no nyinaa firi Egypt. Enti ɛyɛ New World Order a na ɛwɔ Egypt na wɔn kɔpee ɛna wɔn nso de aba abɛ state another New World Order in America. Ɛno nti na ɛ, sɛ country biara bɛgye democracy atum a, agye sɛ America ba hɔ bɛka kyerɛ wo sɛ, sɛ woannye democracy antum a, yɛde ntɔkwa bɛyɛ dɛ ɛbɛba hɔ. Ɛfiri sɛ wɔn kyerɛ wo sɛ New World Order no wɔn na ɛkonturo. Enti gye tom na wo nso bɛka ho na yɛn nyinaa yɛntumi, yɛn adwene nyɛ baako na yɛnkonturo wiase. Eno nti na yɛ Presidentfoɔ nyinaa nso yɛto aba yi wɔn wɔ Africa ne adeade no. Efisɛ berɛ bi a atwa mu no na saa ade no nyinaa no bi nni Africa. Ate? Enti ɛyɛ way of having one mind leadership a yɛde control nnipa a wɔte asase yi so nyinaa. Wate ase? Enti MTN foɔ nso wɔ logo bi sɛ everywhere you go. MTN foɔ wɔ logo bi, wɔn se everywhere you go. Wɔn pɛ sɛ wɔn kyerɛ wo sɛ baabi a bɛkɔ biara no, occultism no wɔ hɔ. Occultism no a wɔn ka ho no, Baabi a yɛbɛkɔ biara yɛwɔ hɔ efisɛ yɛhwɛ Ghana nko ara koraa no a wɔn network no ntumi nkɔva the whole Ghana. Wate ase? Ɛno nti na Ghanafoɔ no binom tumi kɔtɔ Tigo ne Airtel ne ada network ka ho no. Wate ase? Wohwɛ Zainfoɔ no nso sign no mu a dɛm saa, six bi dɛm saa. Ne nyinaa mɛkyerɛ mu akyerɛ mu later but MTNfoɔ deɛ no deɛ ɛbɛfa mu everywhere you go. Na kyerɛ sɛ baabi a yɛbɛfa biara no Illuminati wɔ hɔ. Nti me me nuanom nti na da biara metu mo fo sɛ Momma yɛn nyinaa yɛntumi nyɛ dɛ ɛma yɛn ani nna hɔ na yɛn nso yɛatumi asom yɛn Bɔfoɔ. Wate aseɛ? Na mebɛkyerɛkyerɛ nneɛma mu deep akyerɛ wo nnɛ. Thirty three in Freemason, ɛyɛ, ɛyɛ the highest degree in Freemason. Freemason occultism no, ɛyɛ the highest degree, ɛyɛ thirty three. Thirty three Masons, wɔn na ɛyɛ the boss ɛwɔ hɔ. Nti yɛhu wɔn sɛ wɔn na ɛyɛ the most powerful, saa na wɔfrɛ wɔn. Wate aseɛ? Wɔn na wɔyɛɛ yɛ Grand Master Lodges ne adeade no. Wate aseɛ? Ɛna ɛno nso da nkyɛn nso a, wɔn hu wɔn sɛ they know everything. Wate aseɛ? They are all knowing, they are knowledgeable. Saa na wɔn hu wɔn. Nti, to be able to use the number 33 no, ɛyɛ, na kyerɛ sɛ bɛ area bi a wɔwɔ no, na kyerɛ sɛ wonim de wɔ hɔ. Na Freemasonfoɔ no ayɛ dɛn? Wɔkyerɛ sɛ knowledge bi a wohia no wɔ saa area hɔ no, wonim saa knowledge no. Wate aseɛ? Mhmm. Ɛna ɔmo nim yɛn bɔfoɔ no, ɔmo nim sɛ yɛn bɔfoɔ no yɛ dɛn, yɛ obi a ɔne titiribu nso na ne Nyankopɔn wɔ hɔ. But ɔmo pɛ sɛ ɛkwan a yɛyɛ bɛfa so yɛbɛsom no no, ɔmo pɛ sɛ ɔmo control yɛn, sɛ ɛbɛyɛ a yɛn ne Nana Nyankopɔn bɛ lose connection. Ɛfiri sɛ yɛn yɛ Trinity from the beginning. Wate aseɛ? Nnipa bi a ɛwɔ asase yi so biara yɛwɔ na wɔyɛ Trinity. Nti no yɛne yɛn bɔfoɔ no yɛ more connected. Wate aseɛ? Enti no, saa nkorɔfoɔ wei sei, eh, nneɛma a wɔde gu ɔkwan mu nyinaa no ɛma wobɛyɛ disconnected to your maker. Ɔho? Ya, enti me mekyerɛkyerɛ mu sɛ, som ɔbɔfoɔ nko ara, na wo ne no yɛ more connected a, wobɛhu the difference. Ɔho? Na edi kan, mepɛ sɛ mekyerɛ mu mfoonyini bi wɔ ha. Sɛ yɛhwɛ. United Nations a, United Nations yɛ organisation bi a ɛna ɛcontrol wiase nyinaa, ɛna ɛhwɛ New World Order no soɔ. Ɛno ɛna ɛyɛ organisation a ɛɛm atitire atitirifoɔ ɛwɔ hɔ. Wate aseɛ? Asaase yi nyinaa mo a wɔda yɛ ano no ɛno no hɔ, United Nations. Na wohwɛ wɔn logo yi mu a, wɔn logo no nie. Sɛ wohwɛ mu yie a. Na wokan ha a, wokan, wobɛ, wobɛtumi akan, ma menna no sei, wokan ha a, wobɛnya one, two, three, four, ahanom wei yɛ four, nti four no no, wei yɛ four, eight, wei yɛ four, twelve, wei yɛ four, sixteen, wei yɛ four, na yɛbɛnya twenty, wei yɛ four, twenty-four, wei yɛ four, twenty-eight, wei yɛ four, twenty-eight, Mfimfini deɛ no ka ho a thirty two. Nti ɛkyerɛ yɛn biribi, ɛyɛ thirty ɛyɛ thirty three Messianic number ɛna ɛcontrol yɛn. Nti United Nation foɔ no go no nso ɛyɛ thirty three degree Mason. Wate aseɛ? Na nti wɔn a wɔwɔ hɔ nyinaa no ɛyɛ thirty three degree Masons. Ɛfiri sɛ wontumi nkɔ nkɔyɛ ɛɛ wontumi sɛ wonka wɔn ho a wɔn ɔ ɔ nti Kofi Annan mu nyinaa yɛ thirty three degree Masons. Ɛfiri sɛ wontumi ɛ ɛnnu sɛ woantumi annu saa level no yɛ adeɛ wɔn nso wɔbɛfrɛ wo wɔ hɔ. Wate aseɛ? Enti saa nneɛma wei sei nyinaa na ɛda yɛn ano wɔ asase yi so. Ɛna wɔn agenda no nso no, ɛnfavour yɛn. Ɛfiri sɛ the way a yɛpɛ sɛ yɛsom yɛn bɔfoɔ na yɛn ho tɔ yɛn wɔ asase yi so no, yɛn nneɛma a wɔpɛ sɛ wɔde fa mu no, yɛntumi. Wate aseɛ? Ɛna wɔn nso, wɔn nni hɔ sɛ wɔbɛma yɛn anya ho tɔ. Ɔn, enti na akoko akoko ne nneɛma nneɛma abu basabasabasa no. Wate aseɛ? Enti yɛn a yɛwɔ- yɛn a yɛwɔ- yɛn a yɛte asase yi so yi, ɛsɛ sɛ yɛn nso yɛtumi ma yɛn ani da hɔ na yɛtumi sua nneɛma titiriw wɔ Bible no mu. Na yɛtumi hu de wia nneɛma rekorɔ, na yɛn nso yɛn ho ankyere yɛn da bi. Wate aseɛ? Yeah. Enti me de, um, sɛ yɛhwɛ Amerika a, ɔho, na yɛwɔ The Twin Tower wɔ Amerika, ɛbubuu in the year 2001, ɛno nso yɛ 33 Messianic Number. Wate aseɛ? Sɛ yɛhwɛ mu a, wɔn sii ɛdan no 1968. 1968 na wɔn sii the twin towers na ebubuu yɛ no nti ɛna ebubuu 2001 nti nti sɛ ɔka koro tia a wobɛnya 33 years nti na kyɛsɛ ɛda no ɛnya 33 years ɛna ebubuu yɛ ɛyɛ masons um, they do all things for their own good there are so many secret ɛna ɛhyɛ suma se a menya mfa ma out a mɛkyirikyiri mu akyerɛ mo but baeɛ no deɛ mebie 33 no so akyerɛ mo na mo nso mahu deɛ korɔ um,

Wokɔ the book of Mark, Mark chapter fifteen a, Yesu, wɔse owuu the ninth hour, the ninth hour in the day no yɛ three PM, nti Yesu wuu three PM ɛna wonyanee on the third day, saa na ɔmo kyerɛ, nti three three ɛyɛ thirty three nso wɔ hɔ, wate aseɛ? Ɛna sɛ thirty, Je, Jesus ankasa ankasa nso no, onyaa thirty three years ansa na wawuo. Ɔɔ neɛ mepɛ sɛ mekyerɛ mo no nti ɛnyɛ coincidence o ɔma plan nneɛma wate nti wɔn a wɔn creatii Jesus maa yɛn no yɛ illuminati foɔ ɛna wɔn de control na wɔn de hu ahyɛ wɔn mu sɛ me na na Nyankopɔn papa bi abɔ me no ɛgye sɛ me me kɔ kɔ gye Jesus tum ansa na matumi ayɛ dɛ akɔ na na Nyankopɔn nkyɛn it doesn't make sense Wate aseɛ? But ne yɛde hu ahyɛ wo mu sɛ sɛ woantumi anyɛ hɔ kakra no antom na wama amɛhyɛ saa nneɛma no ase a, wobɛkɔ bonsam gyem. Nti obiara nso ho bonsam gyem a na kyerɛ sɛ o, o, osuro. Wate aseɛ? Nti abusuafoɔ, Jesus yɛɛ miracles thirty three, ɛna Owu thr, thirty three yɛ Messianic number. Wate aseɛ? Ɛna Jesus nso yɛ, Owu three PM na Onyanee on the third day, three three yɛ thirty three. Ate aseɛ? Ɛna ɛno da nkyɛn nso a, wɔyɛ dɛn? Wɔnya thirty three years ansa na wɔwuo. Nti ne nyinaa yɛ Messianic numbers. Nti ma Masons foɔ ɛna ɛkre ɛkretee Jesus in the council of Nicaea, Rome foɔ ɛna wɔn kretee Jesus sɛ wɔn de ɛba abɛ control wiase. Na ɛno nti wɔn wɔn ɔ ɔtumi ka sɛ sɛ ɔ sɛ obi koraa bɔ w'asom a, wo nso dane w'aso baako ma na wɔmmɔ. Ɛnnɛ mehu me me me mente me even pastors no kɔ wɔn sɛ wɔn preachi Jesus no. Ɛnyɛ ade a wɔbɛyɛ saa de no. Wate ase? Wowɔ fie na obi aba abɛwia wo kaa, na wasan atam wo kaa baako bi ama no sɛ ɔmfa nkɔ. Enti, ɛyɛ nneɛma bi a ne nyinaa wɔde bɛwia gold wɔ Ghana ne Afrika ne adeade. Titiriw, ɛwɔ hɔ sɛ wɔde rekonturo Afrika. Enti, nnɛ sɛ sɔfo bi preakyi Jesus a, wɔn nyinaa yɛ occult. Wate ase? Ná meka Kwasi Awu asɛm, ɛɛm, some days ago, na nkurɔfoɔ bɛgu afo. Nso menyɛɛ bɔne biara o, nokorɛ na meka kyerɛ mo no. Wɔyɛ, wɔn nyinaa yɛ, wɔn nyinaa yɛ Illuminatifoɔ. Ɔmo yɛ illuminated, yɛfira wɔn ani. Wate aseɛ? Makyerɛ mu dada sɛ yɛka illumi, illuminati a, ill, I-L-L na ɛdi kan, I-L-L nso yɛ ill, adeɛ yɛ yareɛ. Wate aseɛ? Ɛna illuminate yɛ to light up. Nti light a ɛyareɛ ɛna ɛyɛ the meaning of illuminati. Nti saa asɔfoɔ yi nyinaa yɛfirafira wɔn ani. Deɛ ɔhu ho ara yɛ sika. Ate aseɛ? Wɔbɛtumi agyina radio station ne adeade ateatea mu ayɛ Jesus, Jesus, Jesus is a mason, Messianic brothers na creatii saa ade no, nti all the numbers, wɔn creatii everything for their own agenda. Ate aseɛ? Nti sɛ yɛn antumi antena ase ne Yame ani anna hɔ a, yɛn nso no yɛbɛyɛ mmɔbɔ. Ɛna mepɛ sɛ mekyerɛ wo adeɛ baako nso, yɛhwɛ Asamoah Gyan nso a, ɔno nso na yɛsei ɔyɛ the captain of the Ghana Blasters. Ate aseɛ? Ɔno nso na ɔwɔ Sunderland, ne number 33 na ɛhyɛ no no. Wate aseɛ? Ɛnyɛ coincidence. Wate aseɛ? Sɛ yɛba, yɛba Ghana Black Stars nso a, ɛhɔ wɔhyɛ tray. Tray no na ɛda ne gyesi no mu no. But ɔdraw another tray nso ɛto ne tiri ho ɛwɔ ha. Ɔhu sɛ baako da ne tiri ho na baako da ne gyesi mu. Na kyerɛ sɛ ayɛ dɛn? Ayɛ tɛte tray na abɔ ano. Ɔho? Nti sɛ yɛntumi anhu, nti wei mu nyinaa yɛ top top mason, messianic ɛɛ ɔde sɛe. Members, wate aseɛ? Ɛna wɔn nyinaa boa ma yɛacontrol nneɛma wɔ asase yi so, sɛ ɛbɛyɛ a wɔn nso wɔntumi nhu the way a nneɛma ɛkorɔ. Yeah, nti me deɛ mewɔ hɔ, merebuebue me nuanom ani na obiara nso atumi ayɛ dɛn ama n'ani ada hɔ. Nneɛma a yɛde asiesie yɛn no dɔɔso, wate aseɛ? Nti me se sɛ sɔfo bi repreachi na wantumi anka, ma memfa mo mfa Bible no mu koraa kakra na um, me nso menkyerɛ mo nneɛma kakra wɔ Bible no mu. Wate aseɛ? Yeah. Nti yɛwɔ asɔfo wɔ Ghana paa nso Ghana ntumi nkɔ n'anim ɛfiri sɛ ɔmu nim nokorɛ biara. Me na meka kyerɛ hɔ. Ɛnyɛ sɛ metan obi o. Ɛnyɛ sɛ metan obi ne obiara ni problem. Wate aseɛ? Ɔmu nim ɔmu nim nokorɛ biara. Hwɛ o, Isaiah chapter 44 verse 6. Ɔse, Isaiah chapter 44 verse 6. Ɔse, Sɛ Awurade Israel hene ne ne gyefoɔ, Asafo Awurade seɛ nie, Mene odikanfoɔ Ɛna mene okyidifoɔ, na Onyankopɔn biara nni hɔ agye me nko ara, nti na na Nyankopɔn ɔno ɔbɔɔ soro ne asaase no se wɔ obiara nni n'anim ɛna obiara nni n'akyiri, na Nyankopɔn foforɔ biara nni hɔ agye sɛ ɔno nko ara. Wate aseɛ? Ɛna sɛ ɛno nso san da nkyɛn nso a, ɛ, ɔsan ma yɛte aseɛ wɔ Isaiah chapter 43 verse 10, Isaiah chapter 43 verse 10 to 11 no ɔse before sɛ ɔba bɛba na awura na na ne Nyankopɔn biaa ni hɔ ɛna before ɛna nakyi nso no obiaa mɛka ne ho ɔho na ɔbɔ verse 11 a ɔse mene awurade na ɔgyefo biara ni hɔ ɛka me ho nti ɔse ɔgyefo biara ɛni hɔ ɛka ne ho ɔho ɛnti yɛntimi nkɔ fefɛɛfɛ Jesus ɛne Allah mo ɛne Mohammed mo mɛka ho ma ne nyɛ yie saa asɛm wei sɛ yɛ asɛm bi a ɔkaa ne ka ayɛ kana Ɛna ɛyɛ asɛm bi nso a ɛɛya efisɛ yɛde yɛn nuanom atena nkoasom mu for so long. Wate aseɛ? Yɛde yɛn nuanom atena nkoasom mu for so long ɛne yɛgu asɔndan mu na da biara no yɛkɔdi asa ne asɔfoɔ agye yɛn ho sika ne yɛasan aba fie. Wate aseɛ? But ɛnokorɛ na mebie so akyerɛ wo, sɔfo biara a ɔwɔ Ghana a ɛteatea mu Jesus, wohu sɛ deɛ nim me prove kyerɛ wo sɛ Akwasi Yehowa mu nyinaa wɔsom owia bosom. Jesus is the sun, S-U-N, awia. Wate aseɛ? Ɛna Mohammed nso gyina hɔ ma bosome, enti ɔn sɛ wokɔ wohwɛ Nkramofo asɔndan so koro a, you will see the symbol of the of the moon wɔ Nkramofo asɔndan so. Ɛno nso mɛkyerɛ mu akyerɛ wo, ɛnkyɛ biara mɛbie mu akyerɛ wo. Wate aseɛ? Enti abusuafoɔ, yɛ deɛ yɛntan obiara o, me ne obiara nni problem, menam hɔ yi, me ho tɔ me. Mepɛ sɛ me nuanom nyinaa nso hu the way a nneɛma korɔ, Na wɔn ho atɔ me. Ɛnɛ deɛ mebiee Freemasonfoɔ nɔmba no so na kyerɛw thirty three na ɛyɛ the highest Messianic number. Wɔn ara na ɛcreatee Jesus. Enti Jesus nso wuu thirty three years. Na kyerɛ sɛ the highest level a Freemasonni biara wuo, Ghana Grand Master Lodge sei, sɛ wansakyera n'adwene ɔbɛwu as a thirty three degree Mason. Jesus nso wuu as a Jesus wuui as a thirty three degree Mason. Saa na wɔn creatiiɛ. Wate aseɛ? Nti that is the highest number in Freemason. Ɛna ɔyɛɛ thirty three miracles. Wate aseɛ? Ɔwuu three PM nyanee on the third day. Ɛno nso yɛ three three. Thirty three right there. Wate aseɛ? Nti abusuafoɔ, Akristofoɔ nyinaa a wɔgu Ghana ɛteɛteɛ mu nyinaa, wɔn nyinaa wɔayera. Ɛno nti na Ghana man no nni ahotɔ no ɛfiri sɛ baabi a Nyankopɔn asɛm wɔ biara no hwɛ Sodom and Gomorrah koraa yɛhwɛ bible no mu a Nyankopɔn ba bɛsɛe hɔ no ɔkaa sɛ sɛ wɔnya teneneefoɔ bɛyɛ five koraa wɔ kuro no mu a ɔnsɛe kuro no wate aseɛ nti Ghana teneneefoɔ wɔ hɔ ne ɛho kyerɛ yɛn saa no hwɛ wate aseɛ but most for the most part no nipa nim deɛ ɔmu di akyire ntira for the most part people don't know Ɛno nti na ama no ayɛ saa no but this time deɛ mepɛ sɛ me nuanom hu dewiɛ nneɛma ɛkorɔ but yɛ asɔfoɔ atitire atitire no ɔmo da mo ano no deɛ ɔmo deɛ ɔmo nim dewiɛ nneɛma ɛkorɔ yɛ ma ɔmo sika na yɛ ka ɔmo ano atum sɛ ɔmo nkɔ so anaadaa mo na mo nso mo ntena ɛsum mu wate aseɛ ɛsum ɛnduru mo na nkɔmhyɛ a yɛ kaa no wɔ Isaiah chapter 60 verse 1 to 3 no ɛmmerɛ mo nti da da bia nipa ɛsɛe ɛwɔ Ghana nyinaa no kyerɛ sɛ ɔmo ni nimdeɛ ɛfiri sɛ Hosea chapter 4 verse 6 Wɔse nimdeɛ nni pɛ nie nti na wɔn bɛkɔ ɔsɛeɛ mu. Wate ase? Nti sɔfo biara bɛdaadaa wo sɛ Jesus is the son of God ɔɔboa. Even in the new testament koraa Jesus din antumi ampie mu wɔ hɔ. Wɔn a wɔn createe Jesus nie. United Nations foɔ nso ka ho. Wɔn, hwɛ, wo kan wei no nyinaa, box wei a ɛwɔ mu nyinaa, wo kan wobɛnya 33, na wobɛnya 32, na wode mfimfini deɛ no aka ho na ayɛ 33. Wate aseɛ? Nti abusuafoɔ, sɛ yɛ, ɛyɛ sɛ yɛtena aseɛ na yɛn nso yɛsua adeɛ na yɛhu deɛ wia nneɛma ɛkorɔ. Ɔho? Na na Nyankopɔn, Ɔse, N'anim ne N'akyi, Ɔgyefoɔ biara nni hɔ. Ɛna nhwɛ na yɛansom nyame foforɔ anka Ne ho. Wokɔ Exadus chapter 34 hɔ, Ɔse, Nhwɛ na woansom nyame foforɔ. Yɛbɛtumi asom Nyame bi a yɛgyina Ne din so na ɛsom no? Ɛna me ara menim sɛ na ne Nyankopɔn a Ɔbɔɔ soro ne asaase no, sɛ mennim koraa, menim sɛ Ɔyɛ me Bɔfoɔ, nti mɛtumi afrɛ No sɛ me Bɔfoɔ, mesom me Bɔfoɔ. Wate aseɛ? Enti mentumi nkɔsom any other name nka ne ho, mentumi nkɔ, ne din ne Allah. Yɛhwɛ Bible no mu a, ne din wɔ Exodus chapter three verse thirteen to fifteen. Deɛ nti a na sometimes a na madwa no nyinaa ne sɛ, asɔfoɔ bebree wɔ Ghana a, wɔn nim ne nyinaa, asɛm a mereka kyerɛ mo yi, Duncan Williams mo nim, but wɔn nka nkyerɛ wo, firi sɛ wɔn ka kyerɛ wo a wɔn fa title mmerɛ wɔn biom. Wote aseɛ? Enti ɛyɛ atorɔ nko ara na wɔde mo ti mu. Tithe no koraa na ɛyɛ aduane no wɔ Bible no mu no. Asɔfoɔ a yɛde tithe ma wɔn wɔ Bible no mu na wɔgye aduane no. Ɛnam sikanibere nti no, ɛnnɛ asɔfoɔ adane no quick aba abɛyɛ ne sika. Woate? Ɛnso ɛne kane no anka wode wo sika no bɛtɔɔtɔ aborɔbɛ ne nnwan ne mmirekyire na de akɔ asɔndam. Na sɔfoɔ no nso anya bi akum de abɔ afɔdeɛ ama Nyankopɔn. Nso Jesus biara mmɛwuuɛ o. Nnipa tena wurom akra ti Jesus ama moaka kyerɛ mu sɛ Jesus aba abɛwu nti no monto nneɛma a modi akyire ntwene ɛna ɛsei saa nneɛma no nyinaa no Ghana akɔmfoɔ akɔmfoɔ a ɔwɔ Ghana na ɛpere ateseɛ nti obi nso bɛtena sɔndan mu so many years ɔnhu ne ho ano ɔpo asɔre a na wasan afɛkyerɛ kuu na wakɔ akɔhu kɔmfoɔ bi sɛ kɔmfoɔ no mmoa no. Wate aseɛ? Na akɔmfoɔ no, most of them naa nso, ɛnam abosonsom no nti no, na wɔn asan de apossess wo. Wate aseɛ? Nti abusuafoɔ, mesrɛ mo, momma yɛn nyinaa mmoa yɛn ani na wɔn nokorɛ asɛm deɛ, ɛyɛ a na ɛya, ayɛ sɛ, sɛ abɔnefoɔ hu nokorɛ asɛm a, wɔn hu nokorɛ sɛ poison. Wate aseɛ? Nti ɔ, ɔ deɛ mirika koraa bɛyɛ sɛ ɔredwane. Nokorɛ no, saa na ɛteɛ, ɛrenwono, but wo mia w'ani na sɛ wonom bi a, ɛma wo ho tɔ wo. Wate aseɛ? Wo mia w'ani a, na sɛ wonom bi a, abɔnefoɔ no, nkuraduro, poison, Ɔmo hu ɔmo hu ɛnokorɛ sɛ nkuraduro. Wate aseɛ? Nti me deɛ me bue me nuanom ani this time sɛ ɔmo nhunu ɛ asɔfo a mabɔ ɔmo din nyinaa yɛ ocult ɛwɔ Ghana Akwasi Awuah nom nyinaa ɔmo nyinaa yɛ illuminated pastors ɛ dark he word me nso mo nyinaa ka ho mabɔ ɔmo din me nsuro obiaa ɛfiri sɛ menim sɛ me bue me nuanom ani ama me nuanom nso atumi aso wɔn bɔfoɔ wɔ nokorɛ mu ɛna me ntan obi me pɛ sɛ me nuanom ho tɔ ɔmo Ate aseɛ? Yɛ a ne yɛadaadaa mo sɛ sɛ moamfa mo ho sika amma metua a tithe a mo adwuma bɛsɛe. Brɔda bi frɛɛ me, ɔse, Bra, seesei matɔ asaase two, obi nso so ɔtɔ asaase three. Ɛna mebusaa no sɛ, sɛ yɛse wotua tithe, woantua tithe a w'adwuma bɛsɛe na obi a w'adwuma sɛeɛ nka woyɛ dɛn nyaa sika kɔtɔ asaase? Ɛna ɔse, Bra, na mennim oo, yɛde adwene a yɛde ahyɛ me tirim ahunahuna me ne yɛde agye me ho sika. Ɛnnɛ yi ɛyɛ armed robbers na ɛyɛ saa. Ate aseɛ? Ɛyɛ arm robbers na ɛyɛ saa. Yɛde hu na ɛhyɛ nnipa tirim. Ne nyinaa yɛ Messianic agenda. Ne yɛ dɛfɛdɛfɛ mo nkakrakra. Ɛnɛ na sɔfo wei sei ne sɔfo wei sei ko. Wei sei se me na me sɔfo aben. Wei sei se Nkramosom na ɛyɛ. Wei sei se Kristosom na ɛyɛ. Ne nyinaa yɛ the same thing. The same people na ɛcreatiiɛ. Ate aseɛ? The new face of the Messianic order no koraa no yɛ Nkramofoɔ na ɛde starteeɛ. Nkramofoɔ na ɛdii kan kɔtuu yɛn agyanom firii Egypt. Ɛmaa yɛ agyanom baa Ghana. Ɛna Nkramofoɔ de wɔn nkorɔfoɔ a ɛyɛ Arabs settle up, settle down, wɔ North Africa. Nti na North Africafoɔ no yɛhu wɔn sɛ wɔn skin yɛ white. Wate aseɛ? Ɛna wɔn de wɔn nkorɔfoɔ tenaa hɔ. Nkramofoɔ na ɛdii kan startee the Messianic agenda. Nti kra Nkramosom yɛ nya Nkramo nyɛ som papa. Ɛna Jesus nso Nyankopɔn wamka ankyerɛ odiyifoɔ biara wɔ Old Testament no mu sɛ ne ba bi de Jesus Jesus din ammpue mu but ɔmo hu sɛ ɔmo ayɛ mistake awie nti afei na ɔmo pɛ prophecies from the old testament de ama Jesus wate aseɛ nti me nso ɛsɛ me nso metumi yɛ no quick na me boa na me kyerɛkyerɛ mu na nkorɔfoɔ nso share message yi na yɛn nuanom nso tumi hu the way nneɛma ɛkorɔ sɛ ɛbɛyɛ a ɔmo create another ntorɔ a mobɛtumi a escape wate aseɛ ɛfiri sɛ everyday freemason foɔ nso ɔmo sua adeɛ ɛyɛ nokorɛ ɔmo sua new ways and means bi a ɔmo de bɛba no plate mu. Ate ase? Ntsi asɔfo a yehu wɔn mu preachi radio station so nyina no most of them, sɛ wo kuta asɛm no korɛ paa a wɔmma wɔn preachi wɔ radio station da, firi sɛ nnipa a ɛbɛte asɛm no bɛdɔɔso nti wɔmma wɔn preachi. Ntsi wo wɔ ntorɔ dea na yɛama wo kwan. Asɛm a me deɛ mepɛ sɛ meka kyerɛ mo no no, na yɛwie a yɛde entertainment nso adaadaa yɛn. Ate aseɛ? Yɛwie a yɛse yɛde yɛde entertainment, sɛ akɔdeɛ nom ne shatawale mu ne stone boy mo, na wɔn de sika mo wɔn adi, Na akuafo wɔ hɔ Ghana nso ho kyere wɔn na China foɔ na wɔn de rubber rice aba abɛ wura Ghana na yɛn leader sɛ asan gye bribe wɔ akyire na wɔn ayɛ dinn na yɛde rubber rice aba abɛ wura Ghana na nkorɔfoɔ mmeranteɛ ne mmabaawa a wɔn yɛ innocent na ɛretɔ rubber rice ɛdie na wɔn nso ho kyere wɔn nti abusuafoɔ momma yɛn hwɛ nimdeɛ kyira kwan ɛne yɛn ho ankyere yɛn se yɛba abɛdi hiplyfo ne hipop no akyi deɛ a ɛneɛ ɛneɛ yɛn kwan short. Wate aseɛ? Everyday obi retena ase asua adeɛ sɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛmanipulate wo. Wate aseɛ? Enti na yɛde so many talk shows ne adeade daadaa mo no. Sɛ ɛbɛyɛ a wontumi nsua adeɛ, me deɛ me menka ho. Wate aseɛ? Makyerɛkyerɛ wo Freemason incidents bebree, MTN everywhere you go, wɔn ka ho. Wate aseɛ? Thirty three degree Mason, wɔn sɛ yɛ powerful. United Nations, America the Twin Tower yi a ɛwɔ ha yi, ɛwɔ America yi, ɛbubui after thirty three years of construction. Ɔte ase ɛna ebubuiɛ. Ɔte ase, nti ne ne nyinaa no momma saa nneɛma wei sei nyinaa ntu yɛn fo. Na yɛn nso yɛntumi nhu dawia nneɛma yɛ korɔ but metu mo fo sɛ nnipa bi a wɔnam asase yi so already woyɛ trinity. Wate aseɛ? You are ɛnɛteɛ ɛne ɛhome ɛne ɔkra ɛna ɛtew mu. Ɛno nti na wo da a wotumi so daeɛ no. Wate aseɛ? Ɛno nti na wo da a wotumi so daeɛ no. Nti abusuafoɔ, mɛtu mo fo kakra, na momma yɛn nso momyɛ me ani na ɔne yɛnhwɛ nokorɛ akyiri akwan. Sɛ meka sɔfo biara ho asɛm a, mentaa no, nti wɔn a wɔgye me atam nyinaa no, wɔn ara wɔn koraa wɔsusu, wɔsusu gya gu wɔn abrabɔ mu. Wate aseɛ? Wɔsusu, wɔsusu gya gu wɔn abrabɔ mu. Me, me ne obiara nni problem, me mpreachi nkyerɛ wo na mennye wo sika, ɛna menyɛ sɛ mebepreachi akyerɛ wo na manya nnipa anim animuonyam. Na message yɛ koraa me nka nnipa a ɛbɛdi me atɛm no, A Sɛ mepɛ nnipa anim animuonyam deɛ, sɛ anka mebɛgyina ha na anka mehyɛ nkɔm, na anka ma, ma, madane me din prɔfɛt, na mayɛ me din biribi huhuhu. Wate aseɛ? Bible no mu koraa, wɔn a na wɔde prɔfɛt no koraa, na wɔmfrɛ wɔn ho prɔfɛt. Wate aseɛ? Bible no mu, wɔn a na wɔyɛ, wɔyɛ Nyankopɔn adiyifoɔ, Isaiah mo koraa, na wɔmfrɛ wɔn ho prɔfɛt. Wate aseɛ? Nti abusuafoɔ, me deɛ mepɛ sɛ meka kyerɛ mo ara ne sɛ, momma, yɛ, momma yɛnhwɛ nimdeɛ kyerɛ kwan, na yɛn nso, yɛatumi asom yɛn Bɔfoɔ. Efisɛ wɔse nimdeɛ a mema yɛn nie nti na wɔwɔ nkoasom mu. Enti ɛnnɛ yɛn Nkramofoɔ nyinaa wɔ nkoasom mu. Akristofoɔ a wɔgu asɔndɛm, wɔwɔ nkoasom mu. Wate aseɛ? Wokɔtena asɔndɛm ma sɔfoɔ agye wo ho sika, sɔfoɔ no nso nnya adwuma biara mma wo, na wo nana brɛ wo ate fie na ɛkɔm de no, wobɛduru fie a woasan abɛka akyerɛ wo nana no sɛ wo nana no yɛ bayifoɔ. Woka yɛn nana Nyankopɔn a ɔbɔɔ soro ne asase a ɔbɛhwɛ wo din ama woaprɔspa. Afei na adwuma na wonya bi nyɛ no afei na odwuma koraa san ba bɛsɛe more. Wate aseɛ? Afei na wa w'awareɛ ɛɛba abɛyɛ basaa. Sɛ watumi ahunu sɛ wo nana yɛ bɛyifoɔ na wodi sika yɛ m'asɔfoɔ adie no nko ara deɛ ɛyɛ fine case. Wate aseɛ? Nti momma yɛnhwɛ, ne nyinaa yɛ nkoaso. Wate aseɛ? People call me, wɔse ah bra. Me, ɛfiri sɛ na megyae atae titua no koraa, mehu sɛ m'adwuma rekɔ so pa ara. Na me se, yɛ a wokɔ adwuma a, you are not under stress. Ɛfiri sɛ sɛ wokɔ akɔyɛ adwuma pa ara na bosome ason na sɔfo bi ama fon so afrɛ wo aka sɛ fa ho sika bra deɛ, ɛreya. Wate aseɛ? Nso wɔn nyinaa, wɔyɛ Masons. Wate aseɛ? Wɔyɛ Illuminatifoɔ. Ne yɛredaadaa mo saa ara na mo, mo nso moreko wɔn ho ntɔkwa. This is the time a ɛsɛ sɛ mosom mo bɔfoɔ. Ɛnni kwan sɛ mosom sɔfoɔ. Wate aseɛ? Som wo bɔfoɔ. Me nso asɛm a mɛka kyerɛ wo, mese wo tie me wie a san kɔsua adeɛ na hunu details. Manka sɛ woatie m'asɛm ntini ka ka fa fa fa hyɛ wo tirim sɛ woyɛ okay. San kɔyɛ further research na hu the way a nneɛma ɛkorɔ. Wate aseɛ? Nti abusuafoɔ, matu mo fo kakra. Na me mpaebɔ nyinaa ne sɛ Nana Nyankopɔn nso no ɔmmoa mo, ɔmmie mo ani, ɔnhyɛ mo dene, mo ne mo abusuafoɔ nyinaa.